Halo halo halo nan rak dam cio hna maw? Nan rak dam cio ko hna lo maw? Aa lungme mingla wa. Aa lungme mingla wa. Khaka hin ho hmanh cu an rak lang kho lo i keimah pace in ka thlah mi si. Le Khah pakhat nih an rak langh khawh cang rua. Keimah pheih in ka thlahmi si. Kha kai lawm a ka zohmi kho cungah zeithla kan chim duhmi si kan ti seh tlang cu kan tar ko lai nain caan ka ṭial ti lo. Peace timi daihnak mu remdaihnak zong si lo daihnak timi peace nging ṭhan ye ṭi ngeng ye kan ti hnga maw mu. Kha kong kha kan vun chim la. Cucu daihnak kan ngah khawhnak ding caah a lam cu zeidah si kan ti si ahcun equality of justice timi cungah kan i hngat lawngah hin peace timi taktak cu kan hmuh khawh lai ti kha chim ka duh. Ka vun chim duhmi si. Ka vun chim duh. Equality of justice timi kha a hau cu we stand with justice tiah kan ti hau. Atia hmiahtah mi cungah kan dir hau, kan tan hau. Mu a minung ah kan hngat ding si lo a party zong kan hngat ding si lo a justice timi equality of justice timi hi zeithla si timi kha ruah cio kan hau ma cha chon atu kan union ram pia hin kan komh mi ram ah hin zeitin dah kan rak i komh kan ti sia chu kan ni chu komh ti federal in kan rak i kom Confederation an rak duh ko nain federal ah kan i kom. An rak duh taktakmi cu confederation si sinain union komh kha si federation timi cu komh si tinak si ko cu sullam cu federation kan ti cu federal kan ti cu komh tinak kha si ko. Cu tikah independent state cio in i komh kha si ti kha kan fian ning si. Cu cahcun tlukruannak, remdaihnak kan duh sia cun equality of justice ah hin kan dir peng hau hram kan bunh hau cucacun kanmah le ramri cio ri le hma cio in inner line timi um hau makha cu tlolh nga lai lo culo ahcun peace rem daihnak um kho lai lo cun kan ram cu kanmah miphun nih kan kilven lai State card timi kan nei lai. Kan Chinram ah Chinram palik le ralkap cu Chin lawng te an si lai. Aho pa hmanh a duh paoh in a rak lal kho lai lo. Ramri congh, ramri in nar lai in um lai. Kanmah le nunphung cio in bia i ceih zong kanmah tein i ceih ding Chin customs ram ah rilo kha kan nunter hau kan hman. Nunphung Chin nunphung, Lai nunphung ti khuachia a si lo. Amah belte customary law ah khan cun ti duh tukmi si loin Babylonian phung ai cawh bak hi aw. Israel phung le Babylonian phung ai cawh aa cawh Babylonian phung kha cu hrawh hau ko lai hman lo hau ko lai Cucacun kan ram ah hin remdaihnak remdaihnak kan ti lengmangmi in NCA ah ngingchian ye zei zei zei zei zei kan va chim kan va rel len ko zong ah a hrampi marun kan vun chim la aw tuah lo tlolh lo ngah lomi kan nolh lang la voi ze hra equality of justice a kan dir peng hau cu equality of justice cu som nga va ve va thenh le zong kha si lo kanmah kan ram cu kanmah tein khrukhan kan lai rel lai kan Chin ram cu kanmah nih kan tawlrel cang lah hopa hmanh nih rak ra rak tawl rak tawlrel nga lo cu boi thut den thut kho nga lo cu sa ko cu sa ko midang an hmunhma kan va kale thut den cu boi valak phung zong si lo nawl ngeih nak zong Kan Chinram cu kan Chin mipi leng le val seihno ṭhangthar new generation zong si ah ṭuanvo kan lak caan a za cang. Kan humhim lai, national card um lai, Chin simi lawng a Chinram ah hriam le nam in Chinram ven lai. A dang paohpaoh cu ngah lo, anmah le hmunhma cu an kal dih lai. Cu tikah daihnak um lai. Kanmah ca te kan cawng lai. Cucu kan vun chimmi kha si ko e. Cunin federal hi kei ka duh lo ka tina a kan kalpi peng ko zongah va sual ahcun holding together federation an kan kalpi ahcun kan lo bak fian ding. An cheu chin a India khi si India cu zapi te pakhat lawng nih luat lai a ngah i he te an cheuh chin an cheuh chin hna mi khi si Mizoram zong an cheuh chin mi te ko si kan nih si lo kan Chin ram cu a chin len chin hil hrim kha a dang tein vovo khat cio ka i tluk dih holpa zong ngan hlei lo hne hlei lo lualla yi kha hmun khat ah cawleng an rak phur i an va lak i seikura ngan pi an rak kan phorh ma kha khan bawm khat cio kan si kanmah le kan bawm kan ramri le kanmah kan nunphung le kan sining te kan identity ho hmanh nih a kan chuit kho lo a kan kan nunphung kan chinram nunphung hom nih a chuit kho lo Inn nar lai in kan nei lai. Cucu cucu a hrampi si hohmanh na el nga lo. Cun Baibal in ti kan chim hau. Kha slai pek cung timi kan kawipa lang hi ka a mui. A chang a cheu cu an chuak cang caan an pe kho lo. A hnuan rak ngaih la. Kan Chin ram cu kha kai lawm. Cungmang upa mang cungmang pu sang mi kha cu pu si ka koi ka koi te kan ti sina ani se pu sang tu nu sang kema cha lai khal ka sari ko timi te kha i dot milan ha kan ram hi zeidah daihnak daihnak rem daihnak kan tilam zayat kan daih lai A zei zei si lo, ka nolh la, voi zar kha voi za kul, voi, voi, voi ka, ka nolh la. Ramri kan nei lai, inner line kan nei lai, India he kan lo lo, India cu holding together federation. India pin he nga Mizoram man khi ava ṭhenh chinmi, ava tuah ta, ava zaangfah mi si. Kan ni cu federal as lo independent state cio kha vun i komh ṭhanmi kha, vun i union mi kha, Mahkhah a si timi kha philh bak lo ding. India hmanh khi tluk Mizoram hmanh a simi cu kan ni cu hohmanh i hlenter ti ding si lo. Bu Chaung San nih tam tuk a kan merh. A kan merh, a kan merh, tam tuk a kan merh. Lungfim cang hna seh. Tacun Remdaihnak cu zei khi si lo equality of justice cucu faih a hau ho freedom timi cu mah tein faih hau rih timi si kha mi rinh nga lo ka tuah piak lai nga lo kham phat tuah phat kan ram ri cu kan kham phat lai kan he nan ra kho lo ma cin si lo ti bak ding yan nan rat hi Chindam cu Chin ni tawan kan lak ko Chin Chin Chin kat Chin len kat Chin len defense force um Israel Defense Force ti bantukin Israel Defense Force cu an, an, an, Facebook zong khin an tar i an pace in nei mah kha zoh khawh peng si Israel Defense Force ke cu bantukin Chinland Defense Force Defense Force si um peng ding si ko lai ma chan national guard um ha kan kam lai Chin silomi pawl nih zei tuanvo rak lak piang ha se zei ma hau lo kan ma ting kan cual chang lai kan i union ko zongah cu Bible nih hin a ki kan theih ha Pathian bia lomi he ram ser ṭi duh bak lo hi oh i hawikom cu a ngah ko ram ser ṭi le vei le i ana i cheuh le vei cheuh rom duh lo ko kha ṭihnung tak mi si Pathian nih hin a kan cheh te kho men cu vei pawl Pathian kinkal lomi nai ngai i tama ahoho an si zongah zoh u. Kan chim kan phuan ve cang caah kan tau an ci. Pathian nih kan theipi siah. Aho kan dawt hlei, aho kan huat hlei si lo. Kan chin ram adamnak hmannak Pathian nih duh ningin A kalpi kan kalpi a kalpi lomi zei bantuk nai ngai hi taman si zong ngah lo cun nai ngai hi le ṭaw hlan hi cawh bak lo ding si cawh ah ca hrulh dih lai nai ngai hi lai in kal dum cu nai ngai hi kal law hna seh ṭaw hlan hi kal lai lai dum si ṭaw hlan hi kal law hna seh makha fai ai ṭhen hau a hrulh sual lai Naingai hi cu a fawi te si, thadam te si ti ko sih. Tawhlai hi cu a har taktak mi si, fawi mi si lo. Nunnak i thap i pek pakin si. Van chiat cu nunnak thi lo ko cu cun. Lukhawng zong zeitin dah ei lai tim hi tuak cia sui ci dih a hau. Cucu sui ṭung lo cu phung si lo. An thi an lo suala ram caan a pe mi si. An lukhawng an nuampa na ei hau. Vawlei cungah Baibal ah number one first usa pe kan ti lengah biapi mi Timothy a um le nu le pa cawm ṭhan hi rian biapi masbik si fale nih mah cu Khrihfa rian timi tlangpi ah a tang a um. kha cu cun kan ram hi daihnak um ko seh kan chin ram cu justice equality of justice in ti kan ching le kan i stand lo cu we stand with kan ti lai justice asila cun we stand with uh, we fight for equality of justice ti kan ti hau azei ca fight hau lo phundang kan fian democracy ca zong a faih hau lo phundang chim bak in fian na democracy ca zong a faih hau lo federal ca zong faih hau lo a zei zei ca zong faih hau kan faih mi justice a taya mi a ta mi si lai equality of justice ca kan faih lawng ah hin freedom kan faih lawng ah hin kan ram hi dam le kan thang cho le share hang hau lo mi ta share kan duh lo anmah Pathian bia lomi he vei i komh duh lo Pathian nih kan ram cu kanmah tein kan control dih le kan i komh ko zongah kanmah cu kan control le mah cu kan ram dam lai kan rum lai rum timi hi American le Singapore tluk lawng kha rum si lo kan rum lai a ho van ngai lo kan si lai kha kha vial kha sri se kai lawm zapi cungah Pathian nih nan umnak cio nan rian ṭuanmi hlawhtlinnak pe cio hram ko seh. Amen.